mae Anwen yn ddarllenydd mewn gwleidyddiaeth gyda ni yn yr adran wleidyddiaeth ryngwladol, sef adran wleidyddiaeth ryngwladol hynna'r byd. Um, A yw pwnc y ddarlith heddiw gwleidyddiaeth, cyfryngau cymdeithasol a democratiaeth, a fel, fel rhywun, mae'n siŵr, fel y rhan fwyaf o ni sydd wedi bod yn dilyn hynt a helynt, er enghraifft, yr etholiad yn America yn ystod uh, yr wythnosau diwetha a heno mae siŵr o fod a peth cyntaf bore fori, um, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl gynyddol bwysig yn ein dealltwriaeth ni o, o, o wleidyddiaeth a Felly, dwi'n sicr yn edrych ymlaen i glywed yr hyn sydd gyda chi, um, Dr Elias, i ddweud um, heddi a, a, a bydd, bydd, bydd e'n wych, dwi'n gwybod. Felly, heb fwy o bald a rio oddi wrtha i, um, dwi'n mynd i drosglwyddo chi nawr i, i ddwyddo um, Dr Anwen Elias. Diolch yn fawr iawn, Anwen. Diolch, David.
Fe ges i'r gwahoddiad i ddewis testun oedd yn siarad i'r thema heriau 2030, a un o'r pethe yym dwi'n meddwl sydd yn herio gwleidyddieth mewn ffordd weddol sylfaenol yy yw rôl y cyfrynge cymdeithasol, y social media, o ran yym shwt ma'r cyfrynge cymdeithasol yn dylanwadu ar y ffordd 'dyn ni'n yy deall y byd, yr ffordd dyn ni'n dod i wybod am beth sy'n digwydd mewn gwleidyddiaeth. A be dwi'n mynd i drio wneud heddi uh, yw um, rhyw fath o gyflwyniad bach i chi o pam dwi'n meddwl fod hon yn her mor bwysig uh, ac yn benodol sut um, mae'n bosib ystyried datblygiad uh, y cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth sydd yn um, a dylanwad a, a goblygiadau pwysig iawn i ddemocratiaeth, naill ai bod e yn uh, tanseilio democratiaeth neu yn hybu democratiaeth. So dwi wedi uh, paratoi rhyw slides fan hyn, so dwi'n mynd i rannu rhain efo chi. Um, a wedyn, um, Fe newn ni ddechre a dwi'n yym gorfod dechre yym gyda'r etholiad ma' Dafydd newydd grybwyll fan 'na sydd wrth gwrs yy yr etholiad yn yr Unol Daleithiau i i ethol arlywydd nesaf yy yr Unol Daleithie a'r bleidlais yna yn digwydd hefyd. Nawr pam dechre fyn 'na? Wel yym am un rheswm Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn holl bwysig yn yr ymgyrch etholiadol yma ar y ddwy ochr. Mae 'na cwpwl o screenshots fanna o Twitter, gyfres i rei neithiwr. Twitter yn benodol yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r strategaeth gyfathrebu etholiadol i Biden. Gweld Biden fyna. Yym negeseuon ar y cyfan sydd yn rai positif, ailadeiladu, anaml yn cyfeirio at y feysydd polisi lle mae e'n mynd i, uh, uh, i, i gynnig polisi newydd, um, a, a mae'n annog pobl i bleidleisio fyna, mae'r newid yn dechrau gyda chi. A wedyn ar yr ochor arall yym mae'n siŵr bo' chi yn yn ymwybodol bod Donald Trump yn arbennig yy yn ffan mawr o Twitter, wedi bod yy ers yy y cyfnod arlywyddol ers iddo fe ga'l 'i e- ethol yn dwy fil un deg chwech. Yym. Ai negeseuon neu ar Trump yy ar ar Twitter yym o o natur itha gwahanol yym chi'n gweld yy rhai o'r tweets neithiwr fyn 'na so mae'n ga'l 'i dderbyn yy fel yym yy yr ymgeisydd yn Pittsburgh ond hefyd wedyn y yr ail a'r trydydd neges fyn 'na yn yn cyfleu yym naratif tipyn fwy yym yy challenging, mwy negatif o Joe Biden yn benodol. Um, ac eto, yn adlewyrchu'r fath o tôn i chi'n cael yng nghyfathrebu Trump drwy Twitter. Nawr, pam fod um, uh, Twitter yn benodol a'r cyfryngau cymdeithasol um, uh, mor amlwg yn y strategaethau etholiadol yma? Wel, um, Mae'n bwysig oherwydd bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig fel ffynhonnell o newyddion am y byd. Mae gyda fi graff fan hyn sydd wedi dod o wrth Pew Research Centre. Mae'r Pew Research Centre yn galw'i hunan yn fact tank. Maen nhw'n gorffan nibynnol sydd yn gwneud ymchwil ar wleidyddiaeth yn yr Unol Daleithiau, ond hefyd um, uh, yn edrych ar issues byd eang. Maen nhw wedi bod yn edrych ar uh, o ble mae bobl yn yr Unol Daleithiau yn cael eu gwybodaeth nhw am y newyddion. A ma'r graff cynta 'na yn yy awgrymu yy trend itha diddorol. Nawr y peth cynta sy'n amlwg o hwnna yw ma'r teledu sydd dal fwyaf pwysig i'r nifer fwya' o bobol o ran ca'l gwybodeth am y newyddion, edrych ar y newyddion ar y teledu, er ma'r ganran fyna wedi disgyn dros gyfnod o ddwy flynedd. Ond yr headline o'r data yma yw'r ffaith bod y cyfryngau cymdeithasol erbyn 2018 yn fwy pwysig na'r papurau newyddion fel ffynhonnell o newyddion, a ma' hynna yy yn yn drend yym sydd wedi ga'l 'i weld am y tro cyntaf. A mae hefyd yn drend sy'n cael ei adlewyrchu mewn nifer o gyd-destune democrataidd eraill. Mae'r data fan hyn jyst yn ffocysu ar Unol Daleithiau, ond mae'n rhywbeth i ni'n gwybod yn fwy cyffredinol bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig fel ffynhonnell o newyddion. Mae gyda fi ail graff fan hyn. Dwi'n mynd i roid eiliad yn ei ddwy i chi i edrych ar y graff yna. Be mae'n neud yw mae'n cymryd y data o 2018 a mae'n torri'r data yna lawr fesul grŵp oedran. So be mae'n caniatáu i ni weld yw yym shwt ma' pobol ifanc neu bobol canol oed neu bobol hŷn o ble ma' nw'n ca'l 'u newyddion nw. Un o chi yn moyn cynnig dehongliad o'r data yn y graff yna? Dwi'm yn gallu gweld y chat so dwi'm yn gwybod os oes unrhyw beth yn y chat. Dafydd dwi'n dwi'n dibynnu arnot ti i i i adrodd y chat. Un ohonoch chi yn moyn trio dehongli'r data? Na? Ocê, wel yym yr headline eto fan hyn yw'r ffaith bod y teledu yn dal yn hollbwysig i bobol hŷn mewn oed, so os edrychwch chi ar y ar y y y bars ar ochor dde y graff yna, y grŵp chwech deg pump plus, Y teledu fan'na sydd yn fwya poblogeth o ran ffynhonnell newyddion o bell ffordd. Iawn? A, a wedyn mae'n mae'n cwmpo um, so pobl 18 i 29 oed, uh, y teledu yn un o'r ffynonellau lleiaf uh, sy, uh, poblogaeth o ran cael newyddion. Y peth arall sy'n ddiddorol i fi fan hyn yw'r trend i'r gwrthwyneb, pan mae'n dod i'r cyfryngau cymdeithasol. Os edrychwch chi ar y bobl hŷn yma, y bobl dros 65 oed, 8 y cant o o bobl yn unig sy'n gweud bod nhw'n cael eu newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol. Ond wrth i chi mynd lawr mewn oedran, ac erbyn i chi gyrraedd pobl ifanc rhwng 18 a 29 oed, Mae'r nifer o bobl sy'n cael eu newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu, ac yn wir, i bobl ifanc, dyna'r prif ffynhonnell newyddion. So, mae'n dangos i ni eto bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddu eu bwysig o ran cael newyddion, um, ac eto mae'r trend yma'n rhywbeth ni'n gweld mewn nifer o, o gyd-destun y democrataidd eraill. Ac mae'n awgrymu, felly, bod hi'n bwysig i ni ystyried dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar y ffordd i ni'n cael y newyddion, ar y ffordd mae'r newyddion yma'n cael eu gyflwyno i ni, ac ar y ffordd mae hyn yn siapo'r ffordd dŷn ni'n deall y byd a dod i wybod am beth sy'n digwydd yn y byd a'r gwleidyddiaeth yn y byd yna. Edrych ar y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig. Beth fi'n mynd i wneud yw um, trio uh, ystyried gyntaf i gyd yn gyffredinol iawn beth yn draddodiadol yw'r berthynas wedi bod rhwng cyfryngau newyddion a democratiaeth. Wedyn dwi'n mynd i edrych ar yym yy Donald Trump yn benodol a'i ddefnydd o Twitter yy achos fi'n credu ma' hwn yn astudiaeth achos sydd yn ddefnyddiol o ran cyflwyno nifer o trends i ni yym o ran dechre meddwl am dylanwad yy y cym- yy cyfrynge cymdeithasol ar ddemocratieth. A wedyn dwi'n mynd i drio roi gwrthddadl i chi os os liciwch chi. So rhoid rhai esiampl o'r ffordd ma' democratiaeth yn cael ei danseilio gan y cyfryngau cymdeithasol yma, ond hefyd trio roi dadl yy sy'n awgrymu bod yym hefyd ffyrdd ma'r cyfryngau cymdeithasol yn gallu hybu democratiaeth. A wedyn gobeitho ar fin y diwedd gallu ddod i ryw i ryw gasgliad o fath yym a- ar y cwestiwn hollbwysig yma. Nawr pan dwi'n sôn am gyfrynge cymdeithasol dwi'n myn' i sôn gan fwyaf am Twitter, chydig bach hefyd am Facebook a YouTube. Yym. Yn rhannol oherwydd yy dyna'r cyfrynge cymdeithasol sy 'di ga'l y mwya' o sylw o ran 'u yy dimensiwn gwleidyddol nhw. A hefyd ma' rai' fi gyfadde ma' dyna'r cyfrynge cymdeithasol dwi'n 'u defnyddio fwya' ac felly dwi'n fwyaf cyfarwydd â nhw. Yn sicr mi fyddwch chi'n defnyddio yym cyfrynge cymdeithasol arall Yym ac falle byddwch chi â â profiad gwahanol falle yym a a ryw insights gwahanol o ran yym 'ych profiad chi o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol 'ych chi'n defnyddio yym ar wleidyddiaeth. Dewch felly te i ni ddechre trw ystyried y ffordd yn draddodiadol ma'r berthynas rhwng y cyfrynge a'r cyfrynge'r newyddion y news media yn benodol a democratiaeth a gwleidyddiaeth ddemocrataidd wedi cael eu cysyniadoli. Ac yn draddodiadol, dyn ni wedi tueddu i feddwl am y cyfrynge a'r cyfrynge newyddion fel elfen hanfodol o unrhyw gyfundrefn ddemocrataidd, a hynny am nifer o resymau. Mae'r cyfrynge yn draddodiadol wedi gael eu gweld fel rhywbeth annibynnol wrth y wladwriaeth, felly dyw gwleidyddion fel arfer mewn cyd-destun democrataidd ddim yn gallu rheoli'r cyfrynge, ac oherwydd hynny mae'r cyfrynge newyddion fel arfer yn cael eu gweld fel rhai rhydd, a hynny yw, mae rhyddid i newyddiadurwyr i ffocysu ar unrhyw fater maen nhw'n dewis ac i adrodd ar unrhyw fater gwleidyddol maen nhw'n dewis. Ond dim jyst adrodd ar wleidyddiaeth, ond gwneud hynny mewn ffordd uh, ddi-duedd yn aml. Um, mewn ffordd 'yn ni'n gallu ymddiried ynddo nhw. Yy meddyliwch am yr syniad o o gwasanaeth cyhoeddus, public service, sy gyda ni yn y Deyrnas Unedig. Rôl y BBEC er enghraifft fel gwasanaeth sy fod yn un ddiduedd sydd yn adrodd ar beth sydd yn digwydd. Os sydd ddim yn adrodd mewn ffordd bleidiol neu mewn ffordd ideolegol yn gwthio un agenda dros llall,

wleidyddiaeth, a bod y ffaith yna o o yym wneud gwleidyddiaeth yn atebol yn un o ffynctions craidd y cyfrynge mewn cyd-destun democrataidd. So dyna'r dyna'r theori. Nawr yn ymarferol, um, dyn ni'n gwybod bod hyn ddim cweit yn gweithio yn y ffordd hyn uh, mewn cyd-destun democrataidd. Er enghraifft, um, 'dyn ni'n gwbod bod yym yy bod 'na issues yn amal rownd pwy sydd yn yn berchen y cyfrynge yma, pwy sy'n rheoli nw, a beth yw'r agenda sydd gyda nw, yy a bod cyfrynge newyddion gwahanol a a yym yy agendas gwleidyddol neu o leia tuedd gwleidyddol yy yn amal. Dyn ni'n gwybod hefyd bod yy lot o'r cyfrynge newyddion yn fusnese m- m- masn- ma' raid bo' nw yn yn sustainable yn fasnachol yy ma' nw'n gorfod er enghraifft ca'l arian wrth hysbysebu yn amal yym a a a ma' pobol yn buddsoddi ynddyn nw ac eto ma' hwnna'n codi cwestiwn o niwtraliti. Ma' 'na hefyd pressure os liciwch chi am gyffrogarwch yy sensationalism, hynny yw ma' 'na pressure yn amal wrth wylwyr neu darllenwyr i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd sydd yn ysgogi diddordeb neu cyffro yym bod angen i'r cyfrynge 'ma i ddiddori dim jyst adrodd ar wleidyddiaeth, achos i fod yn onest, gallu hwnna fod yn, yn sych yn aml. Uh, meddyliwch er enghraifft am yn newyddion y, y BBEC yn aml yn gorffen gyda stori ysgafn, stori bositif, uh, er mwyn eto diddori'r gwylwyr. A mae hwnna'n ystyriaeth uh, sydd ambell waith yn, yn, yn mynd i, i, i mae densiwn gyda'r um, er, y misiwn yma i adrodd yn, yn niwtral, yn deg ar gwleidyddiaeth. Yym a wedyn yy ma'r ma'r syniad yma bod rhaid i yy i'r cyfrynge i adrodd yym mewn ffordd sydd yn adlewyrchu pob agwedd o stori neu pob agwedd o wleidyddol yn ymarferol eto yn weddol heriol yym yy yn amal iawn yy mewn stori ne' mewn eitem newyddion sdim lot o amser 'da chi neu lot o le 'da chi i ga'l yr holl gwahanol bersbectifau. ar issues ma' raid i chi ddewis dethol yy fel arfer chi'n dewis y dethol y lleisiau neu gwynebe sydd yn yn media friendly yy efalle a ma' hyn eto'n codi issues o ran y gradde ma'r cyfrynge newyddion mewn realiti yy yn yy yn yn adlewyrchu'r sfêr wleidyddol mewn ffor eto deg, gyfartal, niwtral ac yn y blaen. Mae yna bob fath o ddewisiadau sy'n cael eu gwneud uh, sydd yn golygu falle bod um, uh, rôl y cyfryngau newyddion mewn gwlad ddemocratau ddim cweit yn, yn cyrraedd yr, yr ideals os liciwch chi o'r ffordd mae'r berthynas wedi uh, cael ei uh, cysyniadoli'n draddodiadol. So mae hynny'n gyd-destun pwysig ar gyfer dechrau meddwl wedyn am rôl y cyfryngau cymdeithasol yn hyn i gyd achos ma'r cyfryngau cymdeithasol yn cymhlethu pethe tipyn mwy swn i'n dweud. A dwi am nawr symud ymlan i edrych ar y ffyrdd ma'r cyfryngau cymdeithasol yy yn dylanwadu neu'n siapio Bio ar y ffordd dyn ni'n deall a gweld y byd a a'r a'r wleidyddieth sydd yn digwydd yn y byd yna. Fel o'n i'n gweud dwi myn' i ddechre gyda Trump achos ma' yy ma' Trump yym a'r ffordd mae e'n defnyddio Twitter yn benodol wedi arwain at lot o ddadansoddi a dadle ynghylch yy dylanwad platfform fel Twitter ar wleidyddieth yn yr Unol Daleithiau ond hefyd ar wleidyddiaeth ryngwladol yym achos ma' ma' tweets yy Trump a yn amal yy dim jyst yn ga'l 'u targedu at yy pleidleiswyr yn America ond hefyd yn yn cymryd targedu rhyngwladol hefyd. So beth sy'n nodweddiadol o'r ffordd y mae ein defnyddio Twitter i gyfathrebu'n wleidyddol? Wel, mae'n ffordd newydd iawn o gyfathrebu, rhyw fath o wleidyddiaeth drwy Twitter. Ac yn arbennig, mae e'n ffordd sydd yn uh, ymadael mewn ffordd glir â'r ffordd draddodiadol, os liciwch chi, o wleidyddion a llywodraethau yn ymwneud â'r cyfryngau. Yym, mae'n siŵr bod chi 'di gweld yym yy yn y Deyrnas Unedig yn ystod y misoedd diwetha' 'ma, 'yn ni 'di ga'l llwyth o'r press conferences, y datganiade mae'r wasg wrth Boris Johnson neu wrth yy Mark Drakeford yma yng Nghymru. Ma' nw'n ryw fath o set pieces ffurfiol, yym ma' 'na ma' nw 'di ga'l 'u paratoi'n ofalus, ma' nw 'di ga'l 'u stajo'n ofalus. Yym ma' 'na sgript wedi baratoi a wedyn ma' 'na gyfle i'r yy gohebwyr sydd yno ne'r fyfyfyrdurwyr sydd yno i i ymateb i ofyn cwestiyne. Dyma'r ffordd draddodiadol o ymwneud llywodraethe a gwleidyddion gyda'r cyfrynge. Ond ma' Trump wedi newid hyn i yy i gyd. Yy cyfathrebu drwy Twitter ar yr un pryd a mae e wedi yym cynnal datganiadau i'r wasg yn llai, llai aml. Pan mae yn cynnal y datganiadau yna i'r wasg ma' nhw yn bethe itha theatrical yn amal yym dyw e ddim yn amal yn yn ateb cwestiyne yn uniongyrchol yym os nag yw e'n hoffi cwestiwn dyw e jyst ddim yn ateb o gwbl. Uh, ni wedi gweld ambell waith bod e jyst yn cerdded allan o'r datganiad um, os nag yw'n hoffi ymateb um, neu cwestiynau rhyw um, um, newyddiadurwyr. Um, a mae'n glir iawn yn y, yn yr uh, set pieces yna bod e'n bod e'n hostail iawn tuag at lot o'r wasg sy'n cael ei gwahodd i'r fath yna o ddigwyddiad um, yn ymarferol. So, mae 'na shifft clir yn y strategaeth gyfathrebu i ffwrdd o'r yy datganiadau gwasg ffurfiol yna tuag at ddefnyddio Twitter fel y prif ffordd o gyfathrebu gwleidyddiaeth a polisïau a phenderfyniadau'r yym yym yy y regime Trump. Ma' natur y cyfathrebu yma hefyd yn ddiddorol iawn. Ma' unrhyw beth sy'n ga'l drydar o reidrwydd yn gorfod bod yn yn fyr oherwydd y nifer o characters gyda chi on' ma' negeseuon yn Trump hefyd yn rai ma' nw'n rai syml ma' nw'n symleiddio yn amal iawn yym yy yr issue neu'r thema mae e'n drafod. Yy mae e'n amal er enghraifft yn yn gwahaniaethu rhwng bobol da a drwg yym neu yym rwbeth sydd yn plesio fe neu mae'n amal yn grac am rwbeth a ma' hynna'n dod trwyddo'n glir iawn mewn ffordd syml iawn. Ma'r trwyt yma'n amal yn rai byrbwyll yym impulsive iawn yym a ma' nw hefyd yn rai sydd yy fel arfer yn rei emosiynol iawn. Yym.

Ma' 'na lot o targets i'r i'r tweets yma on' mae'n dueddol o fframio nhw mewn ffordd yy sydd yn ymdrin ag eraill mewn ffordd weddol negyddol. A ma'r fath yma o steil o gyfathrebu yn amal yn yn ca'l 'i disgrifio fel un boblogaidd blyddol, populist, lle mae Trump yn cyflwyno'i hun fel yr un sy'n sefyll lan dros y bobl, yr un sydd yn deall um, uh, uh, yr hyn mae'r bobl yn gyfidio amdanyn nhw, neu'r issues iddyn nhw, a bod e'n cynrychioli'r bobl yna yn erbyn naill ai'r elit gwleidyddol, um, y rhai hynny yn Washington sydd yn, uh, wedi ethol, y rhan o'r establishment gwleidyddol, um, neu pwy bynnag arall yw'r target yym cydweithio rhyngwladol, yym climate change, beth bynnag. Ma' 'na naratif boblyddol sydd yn yn yy i i gyflwyno fe fel yr un sydd yn yn sefyll lan dros y bobol yn erbyn y gelynion yma, pwy bynnag neu beth bynnag 'yn nw. A wedyn wrth gwrs ma'r yy ffenomenon yma ma' siŵr bo' chi 'di clywed am y ffenomenon fake news. Fact alternative facts, hynny yw y syniad bod pobl sydd ddim yn cytuno â Trump yy yn yy palu celwydde amdano fe yym neu yn yn rhoi straeon mas yna sydd yn yn yn anwiredd yy a bod hynny'n digwydd yn yn deliberate er mwyn i i fframio fe mewn ffordd yym negyddol. A bod hyn i gyd wrth gwrs yn yn newyddion ffug yym a'r syniad bod 'na ddim un gwirionedd ond bod 'na fersiynne o'r gwirionedd a bod e yn cyflwyno y y ffeithiau yym fel mae e'n 'u gweld nw fel y rhai gwir yy ac yn arbennig yn targedu gelynion gwleidyddol ar wasg draddodiadol yy er enghraifft fel y rhai sydd yn pwshio'r yy newyddion ffug yma er enghraifft ma' ma' wir ddim yn hoffi'r yy New York Times er enghraifft. Felly, lot o elfennau'r fath o naratif gwleidyddol sydd yn cael ei gyfathrebu trwy Twitter, a bod y naratif yma, a'r ffordd y mae'n cael ei adeiladu a'i gyflwyno, yym yn hybu rhyw bolareiddio gwleidyddol, yy yn hybu'r syniad o'r byd fel ni Y bobl, fi Trump, yn erbyn chi y gelynion, naill ai y Blaid Ddemocrataidd, neu China, neu NATO, beth bynnag. Y syniad yma bod 'na bod 'na poles mewn gwleidyddiaeth yym a bod angen gwneud yn glir pwy sydd gyda ni y bobl a pwy sydd yn yn erbyn ni. So ma' lot o bethe diddorol iawn yy i ddweud fi'n credu am y ffordd ma' yym Donald Trump wedi defnyddio yym Twitter yn ystod 'i arweinyddieth. A mae'n awgrymu yym byddwn i'n dadlau lot o trends mwy cyffredinol o ran dylanwad y cyfrynge cymdeithasol ar ddemocratiaeth ac ar wleidyddiaeth ddemocrataidd. Yym jyst un peth arall i nodi fyn 'na dwi 'di yym dwi... Ma' dou screenshot fyn 'na. Un o'r pethe diddorol wrth gwrs am am drydar Trump yw dim jyst bod e'n trydar ond trydar Trump yw'r stori newyddion. Ma'r ma'r ddou clip yma 'di ga'l 'u cymryd o See En En. Ma' See En En yn sianel newyddion yn yr Unol Daleithiau, un o'r sianeli newyddion 24 awr 'ma. Be' chi'n ca'l yn y llun cynta 'na yw'r yw'r gohebydd yma yn yn dadansoddi'r Tweet. Ac yna chi'n cael y boi arall yn sylwebu ar y tweet. Ac felly, dim jyst bod bod Trump yn yn defnyddio trydar i gyfathrebu i negeseuon ei hunan ond hefyd mae'n dylanwadu ar yr agenda newyddion a'r sianeli eryll mwy traddodiadol. Chi'n ca'l yr yr yr yr dylanwade yma fwy pellgyrhaeddiol ar y ffordd 'dyn ni'n trafod gwleidyddieth. Na be ma' hwn yn 'i awgrymu wrthon ni, o ran dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth? Wel, ma' nifer o bobl wedi dadle ar sail y math o gyfathrebu ni'n gweld Trump yn gwneud, bod 'na lot o bethe i'w ofni yn y fath hyn o trend, yy datblygiade sydd yym yn tanseilio democratiaeth o bosib. Er enghraifft, nifer o bobl wedi gweld yn y cyfryng, cyfryngau cymdeithasol bod nhw'n hybu rhyw wleidyddiaeth heb gyfrifoldeb. Hynny yw, mae'n hawdd iawn i chi fynd ar Trydar neu ar Facebook neu ar YouTube a dweud eich barn mewn ffordd falle byddech chi ddim yn neud os ych chi'n trafod gyda rhywun pan ych chi wyneb yn wyneb. Ac felly mae'n creu rhyw blatfform ar gyfer gwleidyddiaeth sydd yn llai cyfrifol ac yn llai derbyniol oherwydd hynny mewn rhai ffordd. Hefyd, mae 'na nifer wedi dadlau bod y cyfryngau cymdeithasol yn rhoi platfform ar gyfer gwleidyddiaeth boblyddol, hynny yw, bod rhywbeth fel Twitter yn rhoi'i hun yn neis iawn ar gyfer negeseuon sy'n symleiddio gwleidyddiaeth, sydd yn cyflwyno pethe mewn ffordd du a gwyn, sydd yn yym yn yn blatfform sy'n dda ar gyfer yy negeseuon emosiynol Yy chi'm yn gallu er enghraifft trafod meysydd polisi mewn rhyw fanylder ar ar ar Twitter achos ma' dim ond yr yr nifer cyfyngedig hyn o o characters sy gyda chi. Felly nifer wedi dadle bod rhwbeth fel Twitter yn annog neu'n blatfform ar gyfer gwleidyddiaeth boblyddol sy'n symleiddio sydd yn polareiddio yn amal. Yym ac ma'r syniad yma o bolareiddio gwleidyddol yn rwbeth sydd yn hefyd yn ca'l 'i yy annog neu 'i gynnal trw'r syniad yma o'r filter bubble mae'n ga'l 'i alw. Hynny yw, pan 'ych chi'n mynd ar un o'r yym gwefanne 'ma ar un o'r platfforms yma yy fel arfer 'ych chi'n yy ne' chi'n amal yn dilyn pobl chi'n meddwl sy'n ddiddorol, yn pobl uh, ffrindie neu pobl sy'n cael eich awgrymu chi ar sail rhwydweithiau uh, chi'n rhan iddyn nhw. Ac yn aml, maen nhw'n bobl, naill ai'n bobl chi'n lico, neu maen nhw'n bobl fel chi. Ac yn aml yn bobl sy'n meddwl fel chi, neu'n edrych fel chi. Um, ac oherwydd hyn, mae nifer wedi dadlau bod chi'n gallu byw ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol yma mewn bybl. Bod chi jyst yn dod i wybod am y byd wrth bobl sydd fel chi a sydd yn meddwl fel chi ac bod chi ddim felly yn cael lot o bersbectifau gwahanol, er enghraifft, bod chi ddim yn cael pobl sydd yn lleisio barn gwahanol neu bod chi ddim yn gweld pobl sydd yn edrych yn wahanol i chi. A bod hyn, y y syniad yma o'r o'r o'r sw- o o'r bybl yn gallu yy helpu'r broses yma o bolareiddio yy gwleidyddol. Oherwydd hyn, oherwydd yym y tuedd ma' rhai yn gweld fod y cyfrynge cymdeithasol yn pwsio chi i fod yn yn yn fwy cul yn 'ych yym y ffordd o feddwl yn 'ych ffordd o o weld y byd. Rhai yn ofni bod hyn yn annog yym neu yn gwneud hi'n anoddach i adeiladu consensws gwleidyddol, yym lle, er enghraifft, bo' chi yn dim jyst yn cydnabod bod 'na wahaniaethe barn a persbectife gwahanol, yym ond bo' chi yn gallu yym trafod rheiny yy mewn ffordd gall ac yn ddeallusol ac yn dod i gonsensws mewn rhyw ffordd gwleidyddol. Yym yy so ma' rhai yn gofidio bod y platfforme cymdeithasol yma yn yn stopio hynny rhag rhag digwydd. A wedyn wrth gwrs yn deillio o'r syniad yma o o o'r newyddion ffug ma'r cwestiwn hollbwysig yn codi A i ba raddau gallwn ni ymddiried yn yr hyn dyn ni'n dod i wybod am y byd trwy'r cyfryngau cymdeithasol yma? Uh, os ydy popeth yn newyddion ffug, yna uh, pwy, pwy ni'n gredu, pwy llwn ni ymddiried yno, a be mae hwnna'n ei olygu o ran uh, sut ni'n gallu deall y byd a dod i wybod a deall um, am wleidyddiaeth yn y byd yma. Yy ac yn wir ma' 'na rai wedi dadle' bod ni yy yn symud tuag at yy cymdeithas neu oes ôl wirionedd, post truth society yy y syniad fan 'yn yw yw bod 'i'n anodd iawn yy bellach i wbod beth yw'r gwir. Yym a bod 'na ddim neu bod 'na lai a lai o bwyslais ar adrodd mewn ffordd niwtral yym sydd yn caniatáu i bobol i i i ga'l gwybodeth gwahanol yym a ar rwbeth a a dod i'w barn 'i hunan am am yr issues yna.

yn yy yy chware rôl atebo- atebol mewn cymdeithas, mewn democratieth, yym yn adrodd mewn ffordd niwtral, mewn ffordd rydd ac yn y bla'n, y y model traddodiadol yma o'n i'n o'n i'n sôn amdano yn gynt. So o ran yy o- o'r persbectif yna yym ma'r goblygiade i ddemocratieth yn rhai weddol yym yy yy yy negyddol a a a weddol depressing yym o yy yy dw i'n meddwl.

Y gwir amdani yw bod y mwyafrif o'r cynnwys chi'n cael ar y cyfryngau cymdeithasol ddim yn wleidyddol. Yym, mae pobl yn mynd ar Facebook i weld eu ffrindie a gweld be be mae'r teulu'n neud yy neu be bynnag. Yy, mae lot o'r cynnwys ar Twitter yy yn yn ma' ma'n gynnwys sy'n diddori. Yym a ma' 'na nifer o blatfforme eryll yy eto sy ddim yy yn wleidyddol eto ma' nw'n blatfforme sydd yn amal yy yn diddori ma' 'na bethe doniol arnyn nw yy ac yn y bla'n. So ma' raid i ni fod yn ofalus bo' ni ddim yn peintio'r cym- cyfrynge cymdeithasol yma fel tŵls gwleidyddol pan mewn realiti ma' mwyafrif o'r stwff sydd ar y cyfrynge cymdeithasol 'ma ddim o reidrwydd yn wleidyddol i natur.

yw bod mwy o bobl yn dod i ddeall natur y platfform a deall shwt i ddefnyddio natur y platfform i'w budd ei hunen. So felly, pwysigrwydd deall y fformat, deall beth yw potensial y fformat, a nifer o bersbectifau gwleidyddol gwahanol felly yn mynd ar y platfformau yma i defnyddio nhw um, ar gyfer i agendas ei hunain ac fel rhan o'i strategaethau cyfathrebu ei hunain.

gweud pethe yym annerbyniol neu yym twp neu anghywir yy ar y platfforme yma bod 'na sanctions i hynny, pobol wedi colli swyddi, yy pobol wedi ca'l 'u reprimandio ac yn y bla'n. Felly dim o reidrwydd bo' nw jyst yn yn annog pobol i fod yn anghyfrifol yym o'u natur.

cymdeitha- yy cyfrynge cymdeithasol yma'n dod yn fwy pwysig ma' mwy o mwy o ymchwil yn ca'l 'i neud ar shwt yn union ma' pobol yn ymwneud â nhw a pha fath o ddylanwad ma' nw'n ca'l ar wleidyddieth pobol a a a gwerthoedd pobol. Ac un o'r pethe diddorol sy'n dod mas o'r gwaith ymchwil yna yw yw'r ddadl bod yym y yr effaith bolareiddio yma yn dipyn mwy cymhleth na ma' rhai yn yn dadle. Er enghraifft ma' 'na yy chydig o dystioleth bod y trend o bolareiddio bo' chi'n fo- mynd yy bo' chi'n ynysu 'ych hun a bo' chi jyst yn gweld yym yy ne' bo' chi jyst yn dewis gweld gwybodeth yym sydd yn cytuno â'ch yy yy ideoleg neu'ch gwerthoedd chi. Ma' pobol hŷn mewn oed sydd ddim rili'n defnyddio cymaint â hynny o adnoddau ar y we, bod nhw tipyn fwy tebygol o fod yn susceptible i'r fath yma o bolareiddio na bobl ifanc, er enghraifft. Pobl ifanc uh, yn fwy tueddol o bod ar nifer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gwahanol, ond hefyd yn fwy tebygol o ddilyn gwahanol ffynonellau newyddion a bod fwy o allu gyda nhw i feirniadu'r cynnwys yna a bod yn ymwybodol um, bod ddim pob ffynhonell yn un y gellid um, ymddiried ynddi. Felly, uh, y dystiolaeth o bolareiddio ymysg pobl ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol yma yn llai convincing yym na yym carafannau eryll o'r boblogaeth. Ac felly yym ma'r ddadl yma bod y cyfrynge cymdeithasol o reidrwydd yn tanseilio democratiaeth ddim o reidrwydd y- yn sefyll lan os ych chi'n yym dechre herio rhai o'r ddadleuon yna. Ma' 'na lot o resyme eryll dwi'n meddwl dros weld y cyfrynge cymdeithasol fel rwbeth positif. i ddemocratiaeth. Er enghraifft, mae'n datganoli ffynonellau gwybodaeth yn yr ystyr um, mae mwy o ffynonellau o wybodaeth da chi um, a gellir uh, mynd at fwy o wahanol ffynonellau um, na falle'n draddodiadol. Um, ac un o'r pethau er enghraifft dwi'n hoffi am Twitter yw bod fi'n gallu gweld ffynonellau newyddion um, na fydden ni fel arall yn, yn, yn darllen. So dwi'n edrych um, er enghraifft ar yym y wasg rhyngwladol yym a dwi'n ffindio trydar yn yn yn ffordd hawdd o ffindo'r yy yy yr wybodaeth am y am yr am yr sources yna a mynd ar ôl rheina. Fyddwn ni ddim fel arfer yn hala'r amser yn chwilio rheina ar y we er enghraifft. Mae yna ddadl hefyd dros ddweud fod y cyfryngau cymdeithasol yn democrateiddio pwy sy'n cyfrannu i'r newyddion yn yr ystyr Yym os y'ch chi'n yn unigol yy unigolyn yym am y ffôn 'da chi, 'ych chi'n gallu adrodd ar ddigwyddiade fel ma' nw'n digwydd a rhoid 'ych barn am y pethe 'na. Ma'r llun fan 'yn yym ma' hwn o wefan yy Reuters ma'n dangos ryw orymdaith y' fynna a chi'n gweld ar yr ochor chwith ma'r boi fynna dan 'i ymbrel on' mae'n dal y ffôn a mae'n ffilmio'r digwyddiad. Ac yn aml mae pobl yn gwneud hyn a wedyn rhoid y footage yna lan ar uh, YouTube neu Facebook neu, neu uh, Twitter ac yn y blaen. Ac yn y ffordd yna, maen nhw'n ma nhw sylwebu neu maen nhw'n rhannu gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y byd. A mae hynna yn dod mewn a mwy o bobl i'r broses o gyfrannu at y newyddion. Um, felly, cynnydd yn y nifer o bobl sy'n creu cynnwys gan gynnwys newyddion. a a ma' hwn yn ga'l 'i alw'n user generated content a ma' hwn yn dod yn bwysig iawn yym ma'n rhoi mewnwelediad unigryw o'r hyn sy'n digwydd yn y byd. Er enghraifft yy ma' lot o'r bethe ni'n gwbod am ymateb Tsieina i'r coronavirus yn y cyfnod cynnar yna pan o'dd hwn yn datblygu'n gyflym yn yn Wuhan yn China os odd gwybodeth yna wedi dod o bobol yn gwneud fideos ac yn rhoid y fideos yna lan ar YouTube. Felly mae'n rhoi gwybodeth i ni na fydde gyda ni fel arall am beth se sy'n digwydd yy ar lawr gwlad. Hebwyr a newyddiadurwyr hefyd yn gynyddol yn edrych am y fath yma o wybodaeth ac yn ei ddefnyddio fe yn eu adroddiadau nhw ar y newyddion BBEC neu yn eu adroddiadau nhw yn y papur newydd ac yn y blaen. Ac felly, yn dod mewn ar, ar gwahanol ffynonellau yma i, i uh, yw, yw, yw um, ffynonellau mwy traddodiadol nhw o, o, o gyfleu'r newyddion. A wedyn, yy, a ma' hwn yn bwynt pwysig iawn dwi'n meddwl, ma' ymgyrchwyr a'u cefnogwyr hefyd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i fobileiddio'n wleidyddol. Cwpl o enghreifftiau yy cyflym i chi fan 'yn. Ma'r llun yna yn dangos yy protestiade yn Hong Kong yym dros y blynyddoedd dwetha o blaid democratiaeth, mobileiddio yn erbyn ymdrechion China i gyfyngu ar hawliau dinasyddion Hong Kong, hawl i, i fobileiddio, i brotestio, hawliau cyfreithiol, hawliau gan y cyfryngau i adrodd ar wleidyddiaeth ac yn y blaen. A Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig dim jyst o ran cael y wybodaeth am y protestiadau yna mas i'r byd, ond hefyd o ran trefnu'r protestiadau yna. So defnyddio'r platfforms cyfryngau cymdeithasol yma i drefnu ymysg'i gilydd, reit, dyma'r brotest, dyna sut 'y ni'n neud e, dyna lle ni'n cwrdd, um, a defnyddio'r platfformau felly fel um, um, tŵl ar gyfer mobileiddio. Hefyd wedyn ma'r ma'r llun yna ar dop y sleid yn fan'na, ma' hwnna'n lun o'r blodyn sydd ar fflag Hong Kong, mae'n flodyn gwyn fel arfer ar gefndir coch, ond fan'na mae ar gefndir du ac yy yn dangos gwaed ar y blodyn, a o'dd hwnna'n yy lun yn gallu rannu ar draws nifer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gan bobl oedd yn moyn dangos yym bod nhw'n cefnogi y yr y protestiadau yma, bod nhw'n bod bod 'na solidariti gyda'r rhai ynni yn Hong Kong. Ac eto ffordd felly bod y cyfryngau cymdeithasol yn yn dangos fod y gefnogaeth yna'n bresennol, yn rhyngwladol. A wedyn yy mae'n siŵr eto bo' chi 'di clywed am y y symudiad Black Lives Matter, yy hwn wedi dechre yn yr Unol Daleithie yym yym mewn ymateb i i drais gan yr heddlu yn erbyn bobol ddu ond wedi datblygu eto yy ar y cyfrynge cymdeithasol a drw'r defnydd o'r hashtag Black Lives Matter i fod yn fudiad cymdeithasol fyd eang. Eto wedi digwydd oherwydd bod y cym- yy cyfrynge cymdeithasol wedi caniatáu i hynna i ddigwydd. Reit, be mae hyn i gyd yn olygu felly? Ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn tanseilio neu'n hybu democratiaeth? Yy, beth ych chi'n meddwl? Os da chi farn ar hyn? Chi moyn uh, dweud unrhyw beth, ymateb mewn unrhyw ffordd i'r, i'r hyn dwi wedi gyflwyno hyd yn hyn?
Dwi dwi yy d- g- gw- Anwen dwi ddim yn gwybod yn hunan yn bersonol yym yym d- yy na bydden i'n dweud bod e'n yn hybu democratiaeth os rhywbeth achos mae'n fel i ti newydd weud ar y dechrau mae'n mae'n mae'n caniatáu i i lais gael ei glywed yndyfe eto falle bydde ddim yn cael ei glywed yym oni bai pan wyt ti'n mynd i'r i'r i'r pole yym adeg etholiad yndyfe t'mod na'r unig falle gyfnod fyddet ti wedi cael cyfle i, i ddangos dy lais, ond nawr gyda, gyda ffaith bod ti yn newyddiadurwr dy hunan mewn ffordd gyda dy ffôn yn caniatau i ti i, i, i fod yn, yn, yn, yn rhan o'r ddemocratiaeth na wedyn, dwi'n neu deimlo bod ti'n rhan o'r ddemocratiaeth na. Ydy, mae'n cyfleu, cyfleoedd, mae'n mae creu cyfleoedd newydd yn dweud i gyfrannu yng ngwleidyddol yn sicr. Yn sicr.
Gwernan, beth ydych chi'n dweud?
Dweud bod bod o'n dibynnu oherwydd mae o yn gadel i pawb ga'l llais ond ar y llaw arall fedrach chi edrych arno fo a deud bod o yn golygu bo' chi mond yn edrych i ar bobol o'r un un barn â chi Felly ydi o go iawn yn gadal i bawb ga'l llais?
Ie. Ie pwynt pwysig. Llais pwy dych chi'n glywed? Ie. Gwernan unrhyw unrhyw farn gyda ti? Yy gwe- Gwernan oedd oedd hwnna wedyn Gwernan oedd yn oedd yn dweud.
Dwi'n gallu clyw- gweld yn iawn pwy sy'n pwy sy'n yym popio lan. Yy a a un peth yy hynny yw ma' rai' chi balu am y wybodeth sy ddim yn yn aml iawn os nag wyt ti'n eangfrydig dy feddwl ac yn derbyn pob math o b- o bobl ar dy gyfrif Twitter yym yy a fel person sy'n c- dwi'n clywed y newyddion i gyd bron a bod trwy Twitter ac yn disgwyl am gadarnhad ar y BBEC wedyn gyda'r nos yym i'r storie hynny d- dwi dwi'n gweld y d- y d- y teledu fel ffordd o bacio pethau lan te yn, yn fwy na um, yn ffynhonnell newyddion uniongyrchol erbyn hyn. Ie, yeah, ie.
Yeah. Um, dwi'n cytuno, dwi'n, dwi, dwi, dim yn aml dwi'n gwrando'r newyddion o'r tledi mwyach Twitter, dwi'n mynd iddo fe hefyd. Mm, mm. Um, a felly, hyd yn oed i, i, i ni bobl ychydig yn hun, Dafydd, os, os gai, mae'n ma, ma, ma, ma, ma patrymen ni'n newid, yn dyn nhw, mae'n patrymen ni o, o edrych am wybodaeth a trio deall am y byd yn yn newid mewn ffordd mewn ffordd bwysig. Reit ma' well i fi drio yym clymu pethe at 'i gilydd. Fy marn i ar hyn yw yym yn sicr ma' cyfrynge cymdeithasol yn trawsnewid y ffordd rydym ni'n gwbod am, yn ymwneud â deall y byd ond Dwi'n meddwl bod hi'n h- hanodd iawn cynnig rhyw ateb hawdd i'r math hyn o gwestiwn achos ma' gyment o elfenne gwahanol i'w i'w trafod ac i fod yn onest mewn gwleidyddiaeth a phan 'yn ni'n astudio gwleidyddiaeth yn anffodus yn an- amal iawn ma' 'na atebion hawdd i ga'l. Dyw gwleidyddiaeth ddim fel arfer yn rwbeth du a gwyn, ie neu na. Pan ry'n ni'n astudio gwleidyddiaeth, ry'n ni yn gofyn y cwestiynau mawr pwysig yma, ond fel arfer ry'n ni hefyd yn gorfod derbyn yym bod 'na ddim atebion hawdd, ond beth allwn ni wneud yw dysgu gofyn cwestiynau anodd ac edrych o bersbectif amgen er mwyn dod i ddeall yn well yym y ffenomenon 'dyn ni'n trial ddeall neu esbonio.

O'n i'n sôn yn gynt yy yn y sesiwn yym bod angen meddwl am pwy sy'n yym berchen cyfrynge. Ma' hwn yn gwestiwn ni 'di bod yn gofyn am y cyfrynge ers degawde, on' ma' dal yn bwysig bo' ni'n gofyn y cwestiwn yy ynghylch y cyfrynge cymdeithasol. Pwy sy'n berchen y platfforme yma? A beth yw'r ff- Dy goblygiade hynny ar gyfer natur y platfforme yna. Yy achos eto dyw'r cwmnïe yma ddim yn niwtral yy er gwaetha'r hyn ma' nhw'n trio dweud wrthon ni, dadle i ni. Beth yw goblygiade pwy sy'n berchen y platfforme ar natur y platfforme yna. Peth arall sy'n rili bwysig dwi'n meddwl yw yym y syniad yma chi'n ca'l yn amal wrth y platfforme yma bo' nhw'n bo' nhw'n niwtral, bo' nhw'n dechnoleg niwtral. Ond dyw technoleg byth yn niwtral. Ydy, mae'r algorithms 'ma tu ôl iddyn nhw'n gweithio mewn rhyw ffordd autonomous, ond mae rhywun yn gorfod sgrifennu'r algorithm yna. Maen nhw'n bobl, maen nhw'n unigolion, fel chi a fi, a mae 'na benderfyniadau a gwerthoedd yn mynd miwn 'da'r ffordd y mae'r algorithms yna'n cael eu creu. a'r ffordd maen nhw'n gweithio. Er enghraifft, mae yna lot o um, bobl yn dadlau bod Facebook a'r ffordd mae algorithm Facebook yn gweithio o ran y deunydd mae'n ddangos i bobl. Chi'n gwybod am ambell mae Facebook yn, yn awgrymu cynnwys i chi ar sail yr hyn um, uh, i chi wedi bod yn edrych arno o'r blaen neu ar sail yr hyn mae'ch ffrindiau chi'n edrych arno. Nifer yn dadlau bod yr algorithm yma yn blatfform i eithafwyr a yy safbwyntie eithafol, bod e yn rhoi mwy o cyfred i'r fath yna o safbwyntie nag yw e o safbwyntie eryll mwy niwtral, mwy cydradd. Felly, dyw'r dechnoleg ddim o reidrwydd yn niwtral. Ac eto, y cwestiwn yna, Gwennan, o ti'n yy crybwyll fyna, lleisiau pwy i ni'n clywed ar y platfformau yna? Ond dim jyst pwy ni'n clywed, lleisiau pwy ni ddim yn clywed. Er enghraifft yym os y'ch chi'n byw yn gefn gwlad Cymru yy ma' 'na lot o bobol a ddim cysylltiad â'r we. Chi'm yn clywed 'u lleisiau nhw'n amal ar ar y platfforme yma. Beth am bobol sy'n byw mewn tlodi yy a sy ddim yn gallu fforddio talu'r bil ffôn yy ffôn symudol? 'Dyn nhw ddim ar y platfforme yma. Beth am bobol mewn gwahanol ranne o'r byd? 'Dyn nhw ddim o reidrwydd â'u lleisie ar y platfforme yna. Felly, mae rhaid i ni hefyd ofyn lleisiau pwy sy'n cael eu clywed, ond lleisiau pwy sydd ddim yn cael eu clywed. A trwy ofyn y fath yna gwestiynau uh, gwahanol, uh, diw'n mynd reidrwydd o roi ateb syml i ni i'r cwestiwn, ond mae'n gadael i ni ddeall ychydig yn well rhai o'r dimensiynau pwysig i'w ystyried pam i ni'n meddwl am ddylanwad rhywbeth fel y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth. So fel o'n i'n gweud, ma' hwnna'n enghraifft o'r fath o yym destun, yr fath o issue pwysig yy dwi'n meddwl sydd yn bwysig o ran gwleidyddieth y ddeg- y ddegawd nesa, ma' fath o beth 'dyn ni'n yy trafod yn yr adran wleidyddiaeth ryngwladol ac os fyddech chi'n hoffi gwbod mwy yy am wleidyddieth ac astudio gwleidyddieth neu am unrhyw beth arall sy'n ga'l 'i